जय मिथिला जय जानकी स्वागत अछि अहाँ सबके हमरा चैनलमे आओर ओजका एहि वीडियोमे हम मधुश्रावणीके नवम दिनका कथा लऽ कऽ एलहुँ हँ मधुश्रावणीके नवम दिनका कथाके दू भाग छै गौरीक विवाह आओर मैनाक मोहभंग पहिल भाग छै मैनाक मोहभंग आओर दोसर भाग छै गौरीक विवाह दुनू भाग हम एहि वीडियोमे देबऽ जा रहल छी तऽ वीडियो शुरू करैसँ पहिने अगर अहाँ तक सब एखन तक हमरा चैनलके सब्सक्राइब नहि केलहुँ हँ तऽ सब्सक्राइब कऽ लिअ कियाकि तऽ हमरा चैनलपर अहाँके नाना प्रकारके मैथिली कथाके साथ साथ सब पाबनि तिहारके समयपुर जानकारी भेट जायत आओर वीडियो अगर कनियो पसन्द आबय तऽ लाइक जरूर करब तऽ चलू कथा शुरू करै छी मधुश्रावणीके नवम दिनका कथाके पहिल भाग मैनाक मुँहभंग गौरीक बर महादेवकेँ देख मेना बेहोश भऽ गेल छलि। लोक कोनो तरहें हुनका होशमे आनलक आ होशमे भेलापर ओ नारद आ गौरीकेँ फज्झति करऽ लगलि। ओ नारदसँ कहलनि जे नारद, अहाँ महा ठग छी। अहाँ पहिने कहने छलहुँ जे महादेव गौरीकेँ चाहैत छथि, फेर कहलहुँ जे गौरी हुनका सेवा करौथ आ हुनकर तपस्या करौथ। कठिन तपस्या केलासँ हुनका महादेवक संग विवाह हेतनि। एहिमे जे हमरा बेटीके अपमान भेल से तऽ संसार जनलक आब हम कतौ मुँह देखेबाक योग्य नहि रहलहुँ कतऽ जाउ की करू किछु नहि फुरैत अछि हम जीबते मरि गेलहुँ हमर घर चौपट भऽ गेल अनकर की भेलै हमर मोनक सब मनोरथ मने रहि गेल कहाँ छथि ओ सप्तऋषि आ हुनकर स्त्री एखन यदि ओ सब भेटथि तऽ हम सभक मोछ दाढ़ी नोचि लैतियनि ओ स्त्री तऽ बड़ ठक्किन निकलल फेर मैना गौरी दिस ताकि कऽ कहलथि जे हम अनका की कहियौ हमर तऽ अपने घर बिगड़ल अछि सभ नाच तऽ हमर ई बेटीक कारण भेल ओ तऽ सोन बेच माटि किनलक आ सूर्यक प्रकाश छोड़ि भगजोगनीमे रहऽ लागल एहन सुन्दर शक्तिशाली देवता सभके छोड़ि महादेवक तपस्या केलक गै गौरी तोरा आर तोहर तपस्या के धिक्कार छौ घर आ सौंसे नगर के डाहि दे अपनो विष खा के किया न मरि गेलँ? कतऽ गेली छौड़ी? आ, आइ हम तोहर गर्दनि काटि दै छियौ। ई सब कहि मैना कतौ आराम करऽ चलि गेलि। हिमालय कतबु कहलखिन तऽ ओ किछु उत्तर नहि दैथ। ब्रह्मा सब बात बुझि मैना कें बुझाबय एलाह। ओ मैना सँ कहलनि जे महादेव सब देवता सँ पैघ छथि। ओ परमेश्वर छथि। ओएह संसारक पालन तथा संहारकर्ता छथि। अहाँ हुनका एखन धरि नहि चिन्हलियैक। तैँ बताहि जकाँ करै छी। मैना तुरत उत्तर देलखिन। आओर जे कहब से कहू, मुदा ई जुन कहू जे महादेवक संग गौरीक विवाह कऽ दियौ। अहाँ सभ गौरीक सुन्दरताकेँ बर्बाद नहि करियौन आओर यदि मोन होइए तँ हुनका जानसँ मारि दियौ। दशो दिक्पाल, सूर्य, अग्नि, यत्र, ऋषि, वरुण, ईशान, ब्रह्मा तथा शेषनाग आदि आबि कऽ मिलि कऽ मैनाकेँ बुझौलनि तैयो एक्कहि ठाम कहि देलनि किन्तु से अहाँ सब लोकनि किछु करू किन्तु हम गौरीक विवाह महादेव संग ओहि कुरूप संग नहि होमऽ देब। सप्तऋषि लोकनि, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र तथा भारद्वाज सेहो मेनाकऽ बुझेलनि, हमरा लोकनि कहियो कोनो अनुचित कार्यमे नहि पड़ल छी। हम सब उचित बुझि एहि विवाहमे घटक भेलहुँ। स्वयं त्रिलोकीनाथ अहाँक घरपर आयल छथि। सबकेँ हिनकर दर्शन दुर्लभ होइत छैक। हिनकासँ बढ़ि कऽ कन्यादानक पात्र दोसर एहि संसारमे कियो नहि छथि। मैना हुनको सभके बात नहि मानल। अपन बेटीकेँ अतरु आड़ीसँ काटि देबाक लेल तैयार भेली किन्तु महादेवसँ विवाह करबाक लेल तैयार नहि भेली। तखन हिमालय स्वयं मैनाकेँ बुझाबए अयलाह आ कहल जे अहाँ एना किएक करै छी? द्वारिपर के सभ आयल छथि से नहि देखै छियै? एना बताइ जकाँ करै छी हम महादेवके चिन्है छियनि ओ त्रिलोकीनाथ छथि ओ सब किछु कऽ रहल छथि तैं हेतु अपन जिद छोड़ू आ विवाह सम्पन्न करियौ मैना उत्तर देलखिन जे हमर निश्चय अटल अछि हम महादेवक संग गौरीक विवाह नहि करब यदि अहाँ बेटीसँ निश्चिन्त होमऽ चाहै छी तऽ ओकरा गर्दनिमे पाथर बान्हि कऽ कतौ डुबा दियौ आब गौरी मायके बुझाबऽ एली आ कहलनि माय अहाँके मति एना किया खराब भऽ गेल अछि अहाँ सब दिन धर्म कर्म पर विश्वास करैत आयल छी आइ महादेवके एतेक छोट किया बुझि रहल छियनि इएह संसारक पालन करता थिका सभक कल्याण इएह करैत छथि ई सब देवताक देव थिका देखियौन, हिनका संग सभ देवता हिनकर सेवक बनि आयल छथि। अहाँ उठू, होश करू आ महादेवक संग हमरा दान कऽ सुखी होउ। यदि अहाँ ई काज नहि करब तँ हम आन कोनो देवता सँ विवाह नहि करब। भरि जन्म कुमारिये रहब। तपस्या करैत रहि जायब। हम हुनका मन, वचन, कर्म सँ वर बना नेने छियनि। मैना गौरीक ढिठगर बात सुनि अवाक रहि गेली। ओ क्रोध से थर थर काँपैत गौरी के पकड़ि मारऽ लगली ई देख नारद मुनि दौड़ कऽ गौरी के छोड़ाओल विष्णु भगवान सेहो मैना के बहुत बुझेलनि किन्तु टस से मस नहि भेली मैना तखन भोलेनाथ के नारद कहलनि जे हे भोलेनाथ भक्तवत्सल आब अपन भावर समटू आ सुन्दर स्वरूप बना कऽ गौरी के देल वरदान के पूरा कयल जाओ भोलेनाथ अपन रूप बदलि देल नारद मैनाकेँ जा कऽ कहलनि जे आब बरकेँ जा कऽ देखू ओ केहन छथि मैना महादेवकेँ देख हुनका देखते रहि गेली सूर्य सन चमकैत सुन्दर आँखि मोती मानिक सन गहना पहिरने बड़ बड़ सुन्दर लागैत छल सूर्य हुनका छत्र ओढ़ेने चन्द्रमा चामदर डोलबैत आठो सिद्ध नाचैत गंगा यमुना पाछूमे चामर धेने ब्रह्मा विष्णु इन्द्र तथा ऋषि मुनि हुनकर आगू पाछूमे जय जयकार करैत गन्धर्व तथा अप्सरा सब नाचैत गाबैत तथा महादेवक गण सब झालि मृदंग बजबैत झूमैत नाना प्रकारक गाजा बाजा बजबैत छल एहि समयक महादेवक शोभा अवर्णनीय छल महादेवके एहि रूपके देख मैनाके आश्चर्य लागि गेलनि आब मैनाके होश भेलनि मोने मोन प्रसन्न भेली आ अपन बेटी गौरीक तपस्याक फल त्रैलोकीनाथ महादेवकेँ देख पहिलुका अपन भाभटपर लजा कऽ पछताए लगली। आब चलू सुनै छी अगिला भाग गौरीक विवाह। महादेव देवता, ऋषि-मुनिक बरियाती और गाजा-बाजाक संग हिमालयके द्वारपर पहुँचला। मैना हुनका लोकनिक सभके परिछन केलनि स्त्रीगण सभ गीत गाबैत मैनाक पाछू लागि गेली सभ महादेवके रूप देख मोहित भऽ कठपुतली जकाँ ठाढ़ भऽ गेली सभ स्त्रीगण सभ महादेवके दर्शनसँ अपने आपके धन्य बुझलक आओर अपन भाग्यके सराहना केलक देवता सभ महादेवके सङ्ग नहि छोड़ैत छलाह हुन हुनका सभके एखनो शंका छलनि जे महादेव फेर कोनो तमाशा ने ठानि देथि मैना झट बरक परिछन करऽ लगली हुनको शंका छलनि जे देवता सभ किछु हँसी ठट्ठा ने कऽ दैथ बरके मड़बा पर आनल गेल और हिमालय हुनकर अहरना केलनि अठोंगर कुटल गेल महादेव कोबरा घरसँ गौरीके हाथ पकड़ि अनलनि ब्रह्मा सभ काजमे तत्पर छलाह। वरकेँ रेशमी धोती, फूल तथा सोनाकेँ माला पहिराएल गेल। वर-कनियाकेँ आमक पल्लव केर कंगन बान्हल गेल। ऋषि सभ गोत्राध्याय पढ़ेलनि। हिमालय कन्यादान सम्पन्न केलाह। गौरीशंकर वेदी पर गेलाह। अग्निक आह्वान कऽ हवन कयल गेल। विवाहक सभ विधि सम्पन्न कयल गेल। ऋषि सभ वर-कनिया केँ आशीर्वाद देलनि। गन्धर्व, अप्सरा लोकनि सभ नाच-गायन कयल। देवता लोकनि कहल, हे महादेव, अहाँ जगत पिता छी आ गौरी जगत माता भेली। गौरी शंकर कुल देवता केँ प्रणाम कऽ भोजन सँ निवृत्त भऽ विश्राम करबाक लेल गेलाह। बरियाती लोकनिक सत्कार प्रारम्भ भेल। जहिना विभिन्न तरहक बरियाती आयल छलाह तहिना हिमालय सभक लेल विभिन्न प्रकारक ओरियान सेहो केने छलाह। जतय साक्षात अन्नपूर्णाकेँ जन्म भेल छलनि ततय कोनो वस्तुकेँ कमी भऽ सकैत छैक की? बरियाती लोकनि सभ प्रसन्न भऽ हिमालयकेँ धन्यवाद दैत विदा भेलाह आ कहलनि जे अहाँ धन्य छी हिमालय। आब हमरा सभकेँ तारकासुरसँ त्राणक पेबाक बाट खुजल अछि हिमालय कर जोड़ने ठाढ़ छलाह मैना अपन अज्ञानताक लेल देवता आओर ऋषि सभसँ क्षमा माँगल ओ सभ कहलनि जे ई सभ लीला त्रिलोकीनाथके छलनि अहाँके सौभाग्य बढ़ै आब अहाँ सभ जेबाक आज्ञा देल जाउ आगाँ आगाँ गौरीशंकर बसहा पर चढ़ल विदा भेलाह। पाछू पाछी हुनका लोकनि केँ अरियातबाक लेल हिमालय सहित हुनकर परिवार छलनि। किछु दूर धरि हिमालय सभ गेलाह आ हुनका लोकनि केँ जाइत देखैत बेटीक विछोहे भारी मन लऽ घुरि एलाह। तऽ ई छल मधुश्रावणीके नवम दिनका कथा हम आशा करै छी ई कथा अहाँ सबके यूजफुल लागल हैत तऽ एहने आओर कथाके लेल जुड़ल रहू हमरा साथ मिलै छी अगिला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिली